Na mi xeweta nakambe eka yingisa u hanya ya mahlweni ka ri dyondza swin'we tidyondzo ta bibele ku kamba ku ri xana Xikwembu xi hi khomele yini kumbe xana Xikwembu xi ri yini laha timhaka leti hi vulavulaka hi tona i ntiyiso wa bibele. ha swi tiva leswaku ku na leswi vanhu va ngo ku na relativity ya ntiyiso kumbexana ku na ku ri ntiyiso wu ya hi ku ri wu vulavula hi mani a nga le ka xiyimo xa njhani ene na ku munhu un'wanyana u vonisa ku yini kambe sweswi ku va hi ta kota ku va safe kumbe hi ta va hi hlayisekile ehenhla ka sweswo ni ta vitana ku ri ntiyiso lowu hi vulavulaka hi wona i ntiyiso wa bibele kumbexana ku ya hi bibele bibele yi ri yini. mayelana na swiyimo leswi hi vulavulaka hi swona kambe hambiswiritano lowu i ntiyiso lowu loko ku ri mina ni wu tivaka ku ri ntiyiso lowu hi xilungu ni nga ta ku is an absolute truth lowu eka ti-philosophy va ngo there is no absolute truth but truth is relative kambe a hi languteni yona mhaka yaleyo ntiyiso ku ya hi bibele. Eka nkarhi wa sweswi hi langutane na nhlokomhaka leyi ngo Xikwembu ni mutumbuluxi hi leyi hi nga ta va hi langutisane na yona eka nkarhi wa sweswi kambe u nga se za u ya mahlweni tinyike nkarhi wa ku khongela hikuva yin'wanyana ya tinhlokomhaka leti ti nga na ku lwisana emisaveni hinkwayo a hi langutise mhaka leyi loko u hetile khongela hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Evuton'wini lebyi hi hanyaka ka byona eka misava ya ku hambanahambana kumbexana eka matiko ya ku hambanahambana hi hlangana na swikwembu swa ku hambanahambana leswi vanhu va swi khongelaka ku ya hi mindhavuko ya vona van'wanyana va khongela vanhu lava vitaniwaka ku ri i vafi vafi. ngopfungopfu eka maAfrika hi laha ku khongeriwaka hi ndlela yaleyo kambe van'wanyana va ri va khongela Allah Allah hi vulavula hi vanhu lava ngo i ma Islam va khongela Allah then van'wanyana va ri va khongela Jah Jah hi vulavula hi ma Jamaica lava va ti vitanaka marasta ma Rastafarian lava va khongelaka Jah then ku na Buddha, Buddha hi xin'wana xa swikwembu leswi swi khongeriwaka kona kwala misaveni swi kumekaka eka loko ni nga hembi eka ma China kumbe eka ma India so hi lava sweswo kambe na ma China kumbe ma India lava va na swikwembu swa vona swa ku hambanahambana. loko hi tlhelela eRhoma nakona ku na Xikwembu dyambu ku na Xikwembu ku na Xikwembu n'weti ku na Xikwembu Jupiter ku na Xikwembu yini yini i swikwembu swa ku hambana van'wani va khongela makhutla kumbe mintlambya van'wani va khongela mati va ri i Xikwembu van'wani va ri ku na nyoka leyi nga Xikwembu leyi nga nyoka leyi kulukumba yi endla ku timpfula ti va ti ri kona va khongela swa ku swa ku hambanahambana kambe ku na xikwembu lexi va ngo i Yehovha na laha hi kuma vanhu lava vitana va sukaka eka ndhawu leyi va ngo i middle east kumbexana no i Asia miner va khongela ku loyi a vitaniwaka Yehovha so na ku ri langutisa timhaka leti hi vundzeni. kambe laha hi nga ta va hi langutise ngopfungopfu kona eka nkarhi wa sweswi hi ta va hi langutise exikarhi ka loyi a nga Xikwembu a nga Yehovha swin'we vafi kumbexana ti ancestors hi leswi hi nga ta va hi langutise swona sweswo lava vo ala va jahha na va Budha hi nge langutisi ngopfu ehenhla ka vona eka nkarhi wa sweswi hi ta va hi langutise vafi. kumbexani Yehovha ku ri eka lava vambirhi va tirhisana kumbexana a va tirhisani va tivisiwa ku yini na swin'wana na swin'wanyana va tirhisa ku yini mhaka yo sungula leyi nga ta va yi langutise yoho i vafi vafi va tiviwa hi leswi landzelaka va tiviwa hi ku horisa mavabyi ya ku hambanahambana loko hi vulavula hi rigoni. hi vulavula hi loko ku ri na timhaka emindyangwini hi leswi va tiviwaka swona va tiviwa hi ku pfulela tindlela loko ku tshika ku ri na munyama munhu a tsandzeka ku ya mahlweni u ringeta ku dyondza xikolo wa feyila kumbe u ringeta ku kuma ntirho a wu kumi ntirho timhaka emindyangwini a ti le ku fambeni kahle va tiviwa hi ku pfula tindlela va tiviwa hi ku vhumba hi ku tiva swilo leswi swa ha taka va ku byela. swilo leswi ha taka ku ri ku ta humelela yini mundzuku hambileswi swi swa kona swo va swa xinkadyana nyana lexi nga laha xa laha kusuhi kambe va tiviwa tanihi vanhu lava kumbexani hi Xikwembu kumbe hi swikwembu leswi swi mi byelaka vumundzuku hi tlhelo va tiviwa tanihi lava va tirhelaka rixaka kumbe xivongo ntsena. loko ku ri ku i wa ka Khosa kumbexana loko ku ri ku tanihi mina ni nga Khosa sweswi vafi va kona va va ka Khosa va tirhela va ka Khosa a va tirheli va ka Ngoveni a va ka tirheli va ka Mkhari a va tirheli va ka Nkuna a va tirheli swilo swa sweswiya va tirha ku ya hi swivongo lava va rixaka ra ka Khosa va ta tirhela va ka Khosa ntsena. va rixaka ra ka Ngoveni va ta tirhela va ka Ngoveni ntsena hi leswi va tirhisaka xiswona hi leswi va tiviwaka xiswona swo sweleswo kambe a hi languteni hi tlhelo eka Yehovha kumbe mutumbuluxi u tiviwa tanihi mutumbuluxi eka yena loko mi ya hlaya ka buku ya Matewu chapter four verse twenty three yi mi kombisa leswaku u tiviwa tanihi ku hi loyi a horisaka swilo hinkwaswo. lero a ku na vuvabyi lebyi n'wi tsandzaka hi tlhelo u tiviwa tanihi loyi a tivaka vumundzuku buku ya Isaya chapter 46 verse 10 ku ri ni vula makumu ka ha ri eku sunguleni so hi yena u tivaka swa mundzuku. hi tlhelo rin'wanyani u tiviwa tanihi ku lulamisa tindlela buku ya swivuriso chapter three verse six yi kombisa ku ri u lulamisa tindlela eka buku yo yeleyo so hi tivi u tiviwa hi swilo swa ku hambanahambana xin'wanyana a tiviwaka hi xona u tiviwa tanihi mutumbuluxi buku ya Genesis chapter one. verse 1 eku sunguleni Xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava se ni lava ku hi langutisa lava vambirhi ke loko hi langutisa eka tlhelo ra ripfumelo leri ra ndhavuko kumbe xana ripfumelo leri fambisanaka na ku khongela vafi ku hlamuseriwa leswaku hambileswi ku khongeriwaka vafi tanihi swikwembu kumbe tanihi mikwembu. mikwembu leyi loko munhu a endla swikhongelo kumbexana a endla a endla magandzelo a a a kombela leswaku va n'wi pfulela tindlela a kombela leswaku va n'wi endlela swo karhi a vo ta hi voxe va tisa nhlamulo kambe nhlamulo leyi va rhanga va vulavula na loyi va n'wi vitana a vitaniwaka mudavuri rito mudavuri loko hi ri langutisa kahle hi roxe. i rito leri sukaka eka rito ra Xizulu ri kombisaka ku ri i ku davula i ku endla i ku tumbuluxa so rito mudavula ri vula mutumbuluxi leswi hi ndlela yin'wanyana swi kombisa ku ri eka Matsonga kumbexana ripfumelo ra ra ra ndhavuko kumbe ra xiAfrika ri vula leswaku ku na Xikwembu ehenhla ka mikwembu lero hi ndlela yin'wanyana. Xikwembu lexi xa le henhla ka hinkwaswo a nga mutumbuluxi u tirhisana na vafi ku va a kota ku ku ku ku tisa swintshuxo evanhwini kambe hi ta langutisa swona sweleswo ku ri se xoho Xikwembu xi ri yini ehenhla ka mhaka leyi xoho xa pfumela ku ri xi tirhisana na vafi ku va xi tisa swintshuxo ke? Buku ya Isaya chapter 46 verse 9 a hi lemukeni yi ri, Tsundzukani swilo leswi humeleleke khale, hikuva hi mina Xikwembu a ku na xin'wana. So Xikwembu xa ala xi ri xoho hi xoho xi ri xoxe xi nga Xikwembu, Xikwembu mutumbuluxi loyi vanhu va le Asia Minor va vulavulaka hi yena va n'wi humeselaku erivaleni a nga tirhisani na swikwembu swin'wanyana so tanihileswi hi tekaku vafi tanihi swikwembu Xikwembu mutumbuluxi yena u ri swo sweleswo a hi swikwembu and a nga tirhisani na swona and then a ngo ndzi Xikwembu kutani a ku na loyi a fanaka na mina hi leswi Xikwembu xi vulaka swo sweleswo. Kasi buku ya Yeremiya chapter 10 verse 15 a ku swilo sweswo i vuhava leswi swi kombisa ku ri Xikwembu xa ala la ku tirhisana na swin'wanyana ene xikongomelo xa kumbexana xivangelo xa sweswo i mhaka ku ri xi teka Xikwembu lexi mutumbuluxi xi teka swilo leswi swin'wanyana tanihi vuhava lero i swilo leswi nga pfuniki nchumu a ngo i mintirho ya ku kanganyisa lero swi ta na miehleketo ya munhu siku swi tshinyiwaka swi ta hela so Xikwembu xi tlhela xi kombisa kwalano ku ri xona xi ta herisa swilo leswi xi ta swi tshinya swi swi fikisa emakumu kasi buku ya Isaya chapter eight verse nineteen yi ri loko va nga ku eka n'wina ke vutisisani lava humesaka mimoya ya vafi ni vavumbi lava hlevetelaka lava n'unun'utaka mi ta ku xana tiko a ri fanele ku vutisa Xikwembu xa rona xana. xana ku nga vutisiwa vafi timhaka ta lava hanyaka xana so Xikwembu mutumbuluxi loyi a tivekaka tanihi mutumbuluxi wa swilo hinkwaswo tanihi n'wini wa swilo hinkwaswo u ri hi nga ka hi nga yi ha vutisa timhaka ta lava hanyaka eka lava feke leswi kombisaka ku ri mutumbuluxi u ri loko hi ri na timhaka to karhi evuton'wini hi fanekele hi vutisa yena a hanyaka a ni ri yena wa hanya lava vafini. hi ta dyondza kahle hi mhaka leyi ku ri hikokwalaho ka yini Xikwembu a ala leswaku ku va ku ri na ku tirhisana loko hi ku ri yena u swi teka ku ri lava van'wani va fini then yena hi yena a hanyaka se that's why a ku xana ku nga vutisiwa vafi timhaka ta lava hanyaka xana a hi yeni emahlweni book ya chapter eighteen verse ten ku fika ka verse twelve yi ri ku nga tshuki ku kumiwa munhu ni un'we eka wena la nghenisaka n'wana wa yena wa wa ndzisanyana kumbe wa vanhwanyana endzilweni ni la hlahluvaka ni mungoma ni mulorhi ni noyi ni la vutisaka mimoya ni la vumbaka ni la vutisaka vafi so hi swi vona erivaleni la ku Xikwembu mutumbuluxi u ala hi ku hetiseka ku tirhisana na na mikwembu kumbexani vafi. hambileswi van'wani va swi tekaka ku ri va tirhisana kambe yena wa ala Vakorinto wa vumbirhi chapter six verse fourteen ku fika eka verse sixteen yi ri ku hlangana ku kwihi exikarhi ka ku lulama ni ku homboloka kumbe ku vonakala ni ku ni ku hlangana kwihi ni munyama Kreste u ni ku u ni ntwanano wihi na Beliyali, tempele ya Xikwembu yi ni ku pfumelelana kwihi ni swifaniso leswi khongeriwaka? So, Xikwembu xi kombisa ku ri swilo leswi a swi hlangani. Xikwembu xa Bibele xi ri a xi hlangani na swikwembu leswin'wanyana, hikuva swilo sweswo xo sungula Xikwembu a xi swi teki tanihi Xikwembu, xo swi teka tanihi swin'wanyana leswi hi nga ta swi hlamusela eka nkarhi lowu taka ku ri I ncini kahle-kahle swilo leswi hina hi ngo i swikwembu? Ku ya hi xona Xikwembu hi ta yi langutisa eka nkarhi lowu taka. Hikwalaho ka yini timhaka leti ti ri tano? Mhaka ya ku sungula leyi hi yi kumaka ku ri Xikwembu xi za xi ku no a ku na swikwembu swin'wanyana, hi xona xi ri xoxe. a xi fanelanga xi hlangana na swin'wanyana swikwembu i buku ya Exsodus chapter twenty verse five yi ri u nga tshuki u swi khisamela ni loko ku ri ku swi tirhela hikuva hi mina Yehovha Xikwembu xa wena xa ri laveta so xi na jealous kumbe xi na ri laveta se Xikwembu xi ri a xi lavi ku tirheriwa xi tirheriwa na swin'wana swikwembu so hi fanekele hi tirhela xona xi ri xoxe Deuteronomy chapter 4 verse 24 hi xinghezi yi ri for the lord thy god is a consuming fire even a jealous god i xikwembu lexi herisaka i ndzilo i ndzilo lowu herisaka eh, xikwembu xa rilaveta eka Deuteronomy chapter 4 leyi hi nga yi hlaya hi mhaka ya yini mhaka leyi yi ri sona hi ta yi hlaya la eka ndzimana leyi hi ta yi twisisa ka nkarhi lowu taka i Marka chapter one verse thirty four yi ri kutani a horisa vanhu lavo tala lava vabyaka hi mavabyi layo tala a hlongola ni madimoni layo tala se vanhu va vabya a va horisa. Amen and then loko a ta va horisa a tlhela a hlongola na madimona madimona i mimoya ya thyaka Mark chapter five verse two lemuka leswi yi ri ku te loko a ha ku huma ebyatsweni loko Yeso Kreste a ha ku huma exikepeni. Munhu loyi i nge a ri na moya wa thyaka. Lemuka sweswo. Munhu loyi a ri na moya wa thyaka, la humaka emasirheni. Lemuka leswi. U na moya wa thyaka, u huma emasirheni. A hatlisa a hlangana na yena. So loko se a hlangana na Yeso Kreste ku humelele yini? Yeso Kreste u hlongorile madimoni lama a ya ri na munhu loyi, kumbexana lawa a ya ri endzeni ka munhu loyi. madimoni lama ya endle ku ri munhu loyi a tshama masirheni ene loko hi vulavula hi hi mikwembu hi vulavula hi mimoya leyi tshamaka masirheni so hi kota ku swi vona la ku ri kahle kahle madimona na mikwembu. i xilo xin'we hikuva swilo leswi i swilo leswi swi fambisanaka na mhaka ya le masirheni leswi hi hetelelaka hi swi vitana mikwembu hi ta kota ku va hi swi hetisisa leswi eka nkarhi lowu taka loko hi langutisa ebibeleni hi kuma timhaka leti ti paluxiwa hi vuenti eka. tin'wanyana tindzimana ta Bibele. Kambe eka nkarhi wa sweswi, hi nge hlamuseli hi ku ri loko munhu a ta va a file ku humelela yini hi yena. Kambe lexi ni lavaka ku ri hi xi twisisa ngopfu hileswaku loko hi ku ku na Xikwembu ku na mikwembu hi vulavula hi swilo swa ku hambana ene a va hlangani lava. va tirha matirhelo ya vona ya hambanile so swi va swi ri ka munhu ku ri tanihileswi wehe u nga u nga tibyela ku ri u nkhinsamela Xikwembu xana u lava ku tirhela Xikwembu xi ri xoxe kumbexana u lava ku xi tirhela na swin'wanyana swikwembu ke and then leswin'wanyani swi vitaniwaku vafi Xikwembu xi ri a xi hlangani na swona so. Xikwembu i mani? Eku sunguleni Xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava. Xikwembu i Mutumbuluxi. Xikwembu lexi xi hi ndlela yini? Xikwembu i xin'we, Deuteronomo chapter 6 verse 4 na Yohana wo sungula chapter 5 verse 7 hi yona yi kombisaka ku ri Xikwembu i xin'we. Se ke vo tala va ehleketa leswaku Yesu wu va munhu ntsena, kambe hi ku famba ka minkarhi hi ta yi hlamusela hi paluxa hi vuenti ku ri Yesu Kreste i mani and then hi kota ku va hi hambanyisa vukwembu lebyi eka hi kota ku swi twisisa hi ku hi ku enta nyana tatana n'wana na moya lowo kwetsima ku ri vona va yimise ku yini hi leswi hi nga ta va hi karhi hi swi langutisa eka nkarhi lowu taka and then se ke loko swiritano hi endlisa ku yini. loko mhaka yi ri hi ndlela leyi ku ri na matlhelo mambirhi hi leswi leswi hi faneleke hi swi tekela enhlokweni ku hambana hi loko Xikwembu i mutumbuluxi kambe vafi kumbexana mikwembu i vafi. i vafi i swi endliwa hi va ti tumbuluxiwa and then Xikwembu xa hanya kambe vafi va file a va ri na a va na vutomi Xikwembu xi na matimba hinkwawo kambe loko ku ri vafi loko mimoya yeleyo yi vona Yesu ya rhurhumela ya rhurhumela yi baleka Xikwembu a xi hlawuli rixaka. kambe ha swi tiva eka mikwembu yaleyi vulavulaka yona ku tirheliwa xivongo xin'we ntsena loko ku ri ku i Khoza ku tirheliwa ka Khoza ntsena and then xin'wanyani Xikwembu xi nyika vutomi Xikwembu xi nyika vutomi tanihileswi hi swi tivaka leswi leswi i swi endliwa leswi swi ku vulavuriwaka hi swo hala ka tlhelo lerin'wanyana a swi na vutomi. Xikwembu i rirhandzu Xikwembu i rirhandzu vafi va karhata va karhata swinene vanhu lava nga tin'anga va ta ku hlamusela mhaka leyi hi ku olova ku ri va karhata loko ku ri ku na mimoya yeleyo ya vafi swa karhata swa ku tikisela a wu na ku rhula kambe ka Xikwembu mutumbuluxi. u na freedom ya ku endla leswi u lavaka swona swi le ka wena ku ri u lava ku yingisela Xikwembu kumbe a lava ku yingisela na kambe halaya eka eka ka mikwembu loko wo ka u nga yingiseli u ta tlula na xona then loyi u vitaniwa Yehovha kambe hala ka vafi i Sathana ni madimoni hi leswi hi nga swi kuma eku heteleleni i Sathana na madimoni hi ta hi ta swi kumisisa kahle loko hi nghena eka xiyenge lexi landzelaka ku ri kahle kahle loko hi vulavula hi vafi hi vulavula hi va mani munhu loko a fini ku humelela hi yini hi yena hi tlhelo leswiyani hina hi ngo i vafi i ncini loko ri ku a hi vafi hi leswi hi nga ta swi langutisa eka nkarhi lowu taka ti hlawulele. u hlawula vafi kumbe u hlawula Xikwembu u hlawula xi Afrika kumbexana u hlawula xi Asia Minor lexi xi nga tisa Xikwembu lexi xi xi khavharaka kumbe xi funengeteka misava hinkwayo Xikwembu xa misava hi ku hetiseka Xikwembu lexi nga langutela swilo hinkwaswo Xikwembu hi ku kongoma lexi hi nga kuma ku pfuneka eka xona kasi hala ka maAfrika loko u lava ku pfuniwa u fanekele u famba tichanele u fanekele u byela beni u byela ndhuma u byela pitirosi u byela loyi a nga ta byela ximanimani a byelaka ximanimani until ku ze ku helela layeni ya leyi hinkwayo xi ya fika rini xikhongelo xa wena ku ya xi hlamarile kambe eka Xikwembu mutumbuluxi u xi byela sweswi. loko ku ri ku xi vona swi fanerile ku ri u kuma nhlamulo yaleyo ku ya hi ku kongoma xi ku nyika kona kwalano a wu ze u hlwela u kuma layeni ya nhlamulo leyi faneke yi famba nkarhi wo leha se ti hlawulela hlawula mutumbuluxi u ta baleka makhombo ya ku tala.